Yo, nɔvi lɔlɔ̃ wɛ me do gbe na ame sia ame va gbe ŋke ƒe aʋa la tsi ŋkɔ nye nye ɖe mne nya me yene va mɔ dzi dze gbagba na subscribe ne sɔsɔe vɔ la kema na ma video kple ame nɔvi fifia mia va nɔ nu ƒo tso ega kplikpli te ŋu yi nyo wawa cds wɛ Togo ga mi fra ɖe wɛ mia nɔ kpɔkpɔ le mɔ ji eye awu ma va nɔ nu ƒo co abe ale yi ne le kpɔ le mɔ ji fifi la ahan. Ega ele veve ɖe be mia nɔ ga ŋu dɔ wɔ kple susu be mia kpɔ ŋgɔgbe dede na gbea. Mia ƒle awu ame eve ɖe wo anɔ dodo ne Christmas ƒe game de la, mia kpɔ ga kuikui ɖewo mia kɔ nɔ nuwo ƒle. Menye ga sugbɔ ye o, vɔ ne ele ŋku ɖe ŋu la azu dɔ wɔ ɖuo na wɛ. Ahan. Ne eva do teƒe ɖe la, mate ŋu agblɔ be ega ƒe nyae gblɔm mele ɖe. Ne eva master, eva master ɖokuiwò le eme la, mahiã be nàgblɔ be yeazɔ mɔ o. Wòanɔ aƒe me anɔ ga ŋuliŋuli ɖewo ɖu le wò fon dzi, ahan, le wò mobal fon dzi. Enya sue le asinye ema. Hafi nàdze ga de ɖuɖu la, edze be akawuntiwo nonɔ asiwɔe. Akauntu gbãtɔ yi edze be woanɔ wòanɔ asi wɔe ɖe eya nye PayPal ya wole yɔ. PayPal ya wole yɔ. Ahan. Akauntu gbãtɔ yi wodze be ne wòanɔ asi wɔe nye ma. PayPal ya wole yɔ. PayPal ɖe akpa eve le ŋu alo dome vovo toto woame eve eya le ŋu. Gba Personal PayPal. kple business paper. Woate ŋu atrɔ wo business eh, personal paper akɔ wɔ business paper kple susu be ate ŋu anɔ invoice wo ŋlɔ. Aha, international platform yi nate ŋu akɔ nɔ ga wɔ eye anye mame le gbɔgblɔ na wɛ. Ne le Togo me la, wo ŋutɔ bia se be ne be yeaʋu PayPal le Togo me ɖe leke woʋu nɛ. Edze be ame sia ame nenɔ ʋu maxɔ ga ɖeke le asiwɛ o. Ele free, woaŋui ekema wòakɔ nɔ gaxɔ le international platform dzi. Magblɔ be ele abe Western Union vɔ ele private Western Union. Ahaa, anɔ wo kotoku me, wò fon ko anɔ xɔ, email ya koe hiã ekema nàkɔ ŋui. Abe ale yi nèle kpɔ le mɔ dzi la, ame gbogbo asitsala yiwo le edzi eye anye ma. Edɔ yiwo pete ma woanɔ fiafia le mɔ dzi la, PayPal most of them eya woakɔ nɔ nu efe xe na wɛ ta edze be naŋu account le PayPal. Ne eyi ɖe Ghana me le Ghana me fifi la la teŋu abia YouTube be yidi be yeaŋu PayPal ɖe leke yeaŋu aŋui. Ame yiwo le Ghana me nye ma. Ame yiwo le Ghana me nye ma. Woakpɔ video yawo kple susu be. ne nàkɔ srɔ̃ ale yi nàte ŋu aʋui. Aha, mía ame ɖewo, woate ŋu aʋu ame etɔ̃ ene. Aha, mía ame ɖewo si gbo le mía si ema. Eɖewo le yi nekɔ le tsatsa le Internet-ɔ dzi. Ya ɖewo le la yiwo nye wu business paper. Ta ne ekɔ under normal condition magblɔ na wò be nàʋu ame evie kple susu be e, ɖeka la woate ŋu anɔ asi, woakɔ nɔ dɔ wɔ, anɔ tsatsa, anɔ yi gbɔgbɔ. Ne woxe fe na wòe la, Ekema woa transfer ga kɔ de wò personal PayPal alo private PayPal me. Ahan. Yi awɔe be wò ga anɔ secure. Sigbe wòle ema, internet ga ele emɔ dzi vɔ ne wòmekɔ ŋkumesese o makpɔe o. Ta e nu video sɔe amɛ be makɔ da ɖe emɔ dzi fifi la, how to open alo how to create PayPal account in Ghana. Wotse wa bia se be le Togo me mia ʋeawo ƒe nyagblɔ me le. Aha. Eh, eʋegbe ƒe akpa dzie ma. En le Ghana me la, yevugbe ya wa se English gbe me ya wa se nusɔsrɔ le. Ne yi ɖe Togo me tse la, me xɔ se be French, France tɔwo le nufia gbogbo ɖe ya evelia wa kpɔ Togo me Français gbe. Ekema wa kɔ nɔ account ɔbu. Ne ʋu account ɔbu la, nukata le account ɔbu? edɔ tae makɔ nu kpuikpui ɖewo kɔ nɔ mɔ dzi va kple susu be enye ɖevi le JSS one, ɖevi le primary kura tsɛ, magblɔ be tso class four kɔ yia la, woate ŋu axɔ nɔ ga kpɔ le mɔ dzi. Ahan, yi nye ga kpuikpuiwoe eye ame be makɔ da ɖe mɔ dzi na wɔe. Nyo internet le. up and down ta nyemate ŋu age ɖe eme afia nu sugbɔ o. Makɔ eya kɔ se ɖe fii kple susu be ŋkeke bubu mava yi dzi. Enya yi gblɔm mele nye be PayPal e, dze agbagba ne nàŋui. Ele free of charge. Ɛhɛ̃. Fifia nu yiwo mava nɔ fiafia aƒetɛ la, makɔ woƒe link kɔ da ɖe YouTube egɔme kple susu be ne mefia nua vɔ ko la, wòayi ɖe PayPal me. Mègava yi tsɔ PayPal fiafitɔ alo PayPal link o. Nyemafia nu vɔ akɔ link gbegblẽ ɖe kɔ va da ɖi na wò be wòave va zi dzi o ao. Nu sia nu yi ke manɔ nu ƒo tsom kple other links woe makɔ da ɖe emɔ dzi kple susu be ne ènye ɖevi le tsitsi gbɔ va ɖe, màvayi dze atsaƒu aƒo akpɔ ga o ao. Màvayi tso bricks abe ale mía ame ɖewo mítso bricks na amewo be ne kɔ tu xɔ aƒe ne aɖu nu ao. Ne mobile phone wò fa wɔ le yevuwo ɖe le Accra gbɔ me. Ne wò nya dzeagba kɔ mobile phone kɔ do ɖa wòe kpɔ ga va wɔ apa vi ɖe ne kpɔ ga ƒle data ɖe passive income ele internet dzi ekema na nɔ ga wo ega di le mɔ dzi wɔ va ke ɖe ŋu no me di o ma kpɔe o bibla be mi bia eye wa na mi mi di eye mia kpɔe mi ƒo ʋua eye wa vui na mi aha akpa ma le veve ɖe ne di ya wa kpɔe ta. Makɔ se ɖe fii mebia adagbe na ame sia ame le mɔ dzi. Nɔvi lɔlɔ̃wɔe, míanɔ ka me?